Сәлам дуслар, безнең 28 нче Казан кайный тапшыруы һәм беренче э, дистанцион рәвештә төшерелгән видео. Шулай бит, Радик, моңарчы без синең белән һәр вакытта да э, икәү бергә утыра идек, кара. Менә болай рядышком.
Әйе. Ә хәзер төрле бүлмәләрдә һәм хәтта төрле дөньяларда.
Төрле дәрәҗәдә. Әйе.
Кызганычка каршы, коронавирустан кала безнең аның белән бәйле булмаган хәбәрләр юк диярлек. Һәм иң беренчесе Рәдиф әйтә әле менә безне бөтен татар милләтен борчыган бер әйбер тема ул да булса вирус авылда. Син хәзер э, Балтач кияү буларак авылга сине сыендырдылар име, кабул иттеләр. Э, син хәзер авылда һәм анда анда ничек э, вирус белән хәлләр, чөнки э, күптән түгел генә Фейсбукта чыгарган идем пост һәм анда Нурулла Абыйгариев, э, язучы, тарихчы, ул бик актив рәвештә татарларны авылларга кайтып йортлар сатып алырга чакырды һәм э, минемчә моннан көлергә кирәкмиме ничектер теге көлемсерәп карамыйм Ә, ничектер мин аны җитди кабул иттем, чөнки чынлап та бу шартларда ә, ничектер авыл шәһәргә караганда өстен булып тоела миңа. Ничектер менә кешенең үз хуҗалыгы бар, ите бар, базда бәрәңгесе бар. Белмим хәзер ничек быйт үзгәргәндер, ләкин әле берникадәр вакыт элек шулай иде. Бөтен анда теге тозлаган әйберләр барсы да бар һәм шәһәргә сатып бизнес ясап була, э, ничектер бәрәкәтлерәк развлечениесез тормыш кебек тоела һәм иң мөхиме интернет та бар авылда шулай бит Әйе, бар авылда барысы да. Хәзер, ну, мәсәлән, без бит моны икенче тапкыр синең белән төшерәбез, әйеме? Мәсәлән, бүген әни әйтте, ягъни кайдыр бик тауда инде инде бер табиб инде менә шул инфекцияне алган дип инде. Ягъни менә бик таудан Казаннан бик хак бара икән, уже әкрен генә. Әмма без аңлыйбыз инде бик тау бераз тик авыл кебек түгел инде ул шәһәргә тартыла шәһәр торган. чите кебек.
Район үзәге, анда бик зур бер э, хастаханә бар инде, әйме. Монда дөрес әйткәндә, э, ну, күршеләр әйтәр, участковый йөри кешене куа, 100 метрга китмәгез дип э, өйдән. Әмма ничектер сәер ул, чөнки мәсәлән, менә минем а, урамга, мин тәрәзәгә карыйм, анда минем а, далалар, минем таулар анда, беләсең, кулыклар анда бер километрга бер кеше дә юк дөрес әйткәндә. Вот. Э, шуңа күрә минемчә монда бераз куркыта тынычлык. Чөнки, ну, кеше әйтә, ну, инде бездә бер нәрсә була алмый бит инде беркайчан да. Бездә элек интернет та булмады, интернет булмагач инде. Ә, без күрәбез хәзер күбрәк менә шул э, коронавирус интернет аша тарала ул дөрес әйткәндә. Паникасы, белмим, анда төрле имеш-мимешләр. Шуңа күрә мин мәсәлән ишеткән идем, мәсәлән, Актаныш инстаграмында язгандылар, алар да шулай итеп ивеллар ала башладылар, әйме, үзәк хастаханәләргә шуңа күрә ничек тә әзерләнәләр. Бу үпкә өчен аппаратлар. Әйе, әйе аппаратлар, бик теге, чөнки безнең Әйе, борчый торган әйбер, әлбәттә, ул без бәлки бер барыбыз да инде шул вирус белән инде чирләп беттек тә инде, әйме, ләкин безнең өлкән кешеләр бар, аларга шул сопутствующий бар теге чирләр нидер, әйме, һәм менә шул куркыта, ул да шул кешеләр бик күп, дөрес әйткәндә, алар шундый теге татар э, җиһан җисеме, әйме, алар белән нәрсә булыр дип инде шул гына куркыта. Э, шуңа күрә мин мәсәлән бер тапкыр гына, ай бер тапкыр гына кибеткә бардым, Инференция ничек күренә ул? Мәсәлән, бөтен кибетчеләр маскаларда. Әйме, ничектер саны сокланып кеше йөри бераз. Авыл җирендә дә, димәк, маска. Әйе. Әйе. Мин э, күптән түгел генә Орчага бардым анда бакчага. Һәм монда чынлап та мин аптырадым, әбиләр, ниләр бөтенесе маскада йөри, ничектер бу мин күрмәдем анда теге җавапсызлык. Полиция бармы? Ну, мин күрмәдем, ләкин бар диләр. Йөриләр, димәк. Чыкты тикшереп йөриләр. Һәм менә бик тә куандыра бара, Саимә бар. Хәзер бөтен игъланнарны ике телдә ясый башладылар, ниһаять. Э, менә урамга чыкмагыз, зинхар, дип, менә теге Орвелдагы теге машиналар татарча яшәп башладылар. Ничектер бераз шатландыра. Бу Казанда түгел, Радиф. Ну, Татарстан, Казан бит татарча. Гадәттәгечә Казан. Бара берне күрсәтте. Монда татар юк кебек.
Һәм кара, ә, чөнки ни өчен шулай сорыйм? Чөнки миңа тоела бөтен ә, полицияне дә Казанга куып керткәннәр районнарда. Ләкин ә, безнең инде районнарда күптән инде ул вертикаль власти һәм алар анда ничек куркытып куйганнар бер тапкыр. Ух, диген. Хәзер инде полициясез дә кеше ничектер ә, саклана, минемчә.

Ней. Бөтенесе өйләрендә ятты, даже өйләр эчендә, өй тирәсендә дә гел шул повязкалар белән йөрделәр инде. Аннары соң бер-берсенә болай, теге икән, бу икән дип, төрле хәбәрләр дә куркыныч тараттылар инде. Ә болай менә мин гел йөреп торам инде, ней. Милиция йөри, бик каты артык бәйләнмиләр. Әле менә бүген ике тапкыр безнең монда үзәк бар инде, анда барган идем, хәзер милиция үзе дә туйган ахыр инде, повязкаларын салганнар бөтенесе. Болай, туктаталар, нитәләр, үтештән эшлиләр. Әле кайтканда карыйм, бер әби, 90 яшь тула инде аңа, бөкрәйгән, авызында повязка, күршесенең хәлен белергә кереп бара инде. Авылда шул, нигә йөрмибез инде мәчеткә, мин болай һәрвакытны намазга барадыр идем, менә шушы бу атнаны гына ни булмады. Кибетләр инде продуктовыйлар гына эшлиләр, кибетләрдә бөтен нәрсә бар. Мондый гади кибетләр эшләмиләр. Шулай. Ул инде кемгә файда, кемгә уңышсыздыр инде. Менә кайбер кибетчеләр күптәннән сатылмаган әйберләрне сатып алып бетерделәр диләр инде. Аннары соң менә әле мин бер танышым минем кафе тота, ул әйтә инде, кафены эшләтмиләр ди, хәзер инде ул Шунда Камаз юлында инде коймак пешерә, пылау пешерә, теге үзе белән алып китер өчен инде. Менә кеше нәрсәдер таба инде, әле мин аны асрыйм, сезгә налог түләтмиләрдер, дип. Юк, ди, налог та түләтәләр, ди. Эшләмәгән килеш хезмә, эшчеләргә дә нәрсәдер булышырга кирәк инде, дип, Әйе, әйе. Менә ниндидер теге төрле төрле формаларын табалар. Аннары мәктәп эшләми инде, мәктәп шул дистанционкада. Ну, дистанционда эшләр өчен компьютер эшләми, бик авыр. Авыл җирендә, может, шәһәр җирендә ул яхшырак эшлидер, монда авыл җирендә авыррак эшли инде. Ну, барыбер, без уйлыйбыз инде, озак булмас, бер-ике атнадан бетәр дип инде. Әле мин үзем уйлап торам, менә бу теге кечкенә-кечкенә авылларда, шундый зур булмаган, аз комплектлы мәктәпләрне эшләтсәң дә буладыр инде. Кыскасы, кеше ара башлады. Бер, без, без аны сизмибез. Без аны шул интернеттан күрәбез, телевизордан күрәбез, ә монда аның бер куркыныч ягы да юк. Ну, инде өстән нәрсә кушалар, шуны бөтен кеше үти. Нурулла абый, ә э, Казанга бару э, кыенракмы? Ничек? Э, Казанга чыгып кергән кешеләр бармы? Ничек? Баралармы, кайталармы? Ие, алар шул справка алалар да барып кайталар инде. Менә безнең балалар кайтып йөриләр, алар теге түгәрәк юлдан әйләнеп чыгалар инде. Болай, иң башта бер ике-өч көн сүз өздердек, көтмиләр, чыгармыйлар дигән сүз булды. Әмма монда да булды инде, имеш, штраф салалар, беркем беркем нинди штраф салмый, менә шул машинада повязка йөри, теге бәйләмәсеннәр өчен генә инде. Аннары мин карыйм, шоферларның да яртысының повязкасы бар, яртысыныкы юк.

Кеше җитми, ну блог карыйм, социаль челтәрләр, контактлар, файсбуклар бик әйбәт эшлиләр. Нишләп аны менә шулар аша оештырмыйлардыр? Ватсап та әйбәт эшли. Ә менә инде бу теге ниләр, менә безнең Мәскәү аша эшлиләр инде бөтенләй. Теге махсус аны алдан ук иләп куйганнар, әмма ресурслары җитми. Аннары күп кеше интернетта утыра бит. Ну бар, бәлкем шәһәрдә җитәдер, авылда җитми. Авылда эшли генә башласаң, гел теге эленеп кала.
Нурла апа, кара әле, менә безнең безнең монда кешеләр теге алып бетергәннәр иде, кара бодайны, фәләнне. Авылда ул ризык фәлән белән проблема юктыр, име?
Юк, юк. Менә бездә дә бер-ике көн генә ажиотаж булып алды дагын. Ну, ул бер 10-15% халык халык бар ул, элеккедән калган. Менә шулар гына ажиотаж тудырдылар да, калганлары алардан көлеп йөрделәр дә, Бөтен кибеттә нәрсә кирәк, бөтен нәрсә бар, өелеп тора, абсолютно берни юк. Аннары без бит, ни, менә минем үземнең дә гел, мин өйдән чыкмасам, бер ел ач, бер ел мин ач, ач булмаячакмын. Безнең бакта бәрәңге бар, бөтен теге варенье, кайнатмалар, бөтен нәрсә бар. Авыл халкы ул, аннан бәйсез. Бөтенесенең мал-туары бар, безнең бөтен нәрсәбез бар. Безне ул куркытмый. Әмма мин шәһәрдә шаккатам. Кешенең дүрт як стенада аның бер атналык теге запасы бар инде. Әйе, Ул әйе. курыкмаганны авыл кешесе куркырга тиеш. Монда, монда баз юк бит, Нурулла абый. Әйе инде.
Но тагын менә шунысын әйтим әле. Менә ул име м, э, Барыбер кешенең тыллары булырга тиеш. Авыл ул тыл. Менә, менә хәзер безнең инде монда егерме биш көн оныклар, аннары соң балалар кайтып йөриләр инде. Менә монда иркенлек. Теге, менә балалар, хәзер балалар бакчасы эшләми, мәктәп эшләми. Теге балаларга эшләргә уңайсыз булыр иде, үзебезнең балаларга инде. Менә минем әйтәсем килә, авылның менә әле бу болай гына сез генә узмас, авылларга кайтучылар булыр, авылда җирләр ала булучылар, уйланучылар булыр, авылга игътибар да артыр дип без шулай өметләнәбез инде. Бу әле моның теге ниндидер бер шаукымы булып, ниндидер бер зур үзгәрешләргә китерер дигән өмет бар. Авылга бәйле инде бу. Әйе.
Карале, Нурулла абый, син җир дисен, э, сездә җирләр сатыламы сон? Беләсезме, әле буш урыннар бар. Менә э, э, бакчалар ниле, йорт урыннар бар. Алар инде шул 75-100 мең бар. Аннары безнең менә урман эчендә әле бер авыл бар, э, Үрнәк дигән. Анда э, кеше тормый, әмма ике кеше генә пропискада тора. Авыл җирләрен сатып алу җиңел. Җиңел. Ә инде менә ул җирләр күчерелсә, теге сельхозхозяйство назначение, аларны инде алу авыр. Әмма хәзер име кадастрда байлар карап кына торалар, акчалы кешеләр, кайда нинди матур урыннар бар, матур җирләр бар, хәзер сплошь рәттән алып баралар, кайда буш җир ята, бөтенесен алып баралар. Авылларда кем өлгерәчәк, өлгер, тырышкан кешегә өлгергә була әле. Аннары үзебезнең авылдашларның да менә, мәсәлән, йортлары буш ята, әле алар анда кайтып егыла алалар, төзекләндерә алалар. Ну, тиң менә күпләр пенсиягә чыкучылар авылга кайталар, чөнки аларның икәү булганда пенсияләре җитә, балалары, оныклары җәй буе шунда кайнаша. Ул бит хәзер безнең менә, мәсәлән, үзебезнең бакчада гына әллә ничә төрле ниләр бар, үсә. Алмагачлар, грушалар үстерәм мин име, ул сливалар, сокны, нәрсә генә үсми минем бакчада, ул инде виноградлар, Нәрсә генә үсми бакчада? Менә Кибеттә, кибеттә булган әйбер синең бакчада бар инде.
Бөтенесе бар. Әле мин әйтәм име? Менә Бишле кибетендә име? Авылның акчасын шәһәргә китәләр Бишле кибет аша, аша. Ә Бишле кибетенә керәсең, анда бер биш продукты гына аның монда үсми. Менә шул лимон, тегесе монысы гына. Ә калганы, токмачмы ул, колбасамы, итме, бөтенесе, бөтенесе авыл, авылның ние ул, авыл продукциясе. Ә аны продукт Бишле кибетенә кайталар, каяндыр читтән. Аның менә шул 95 проценты менә шушы җирле әйберләр. Менә мин аны шунсы белән нитәм инде, авылның акчасын шәһәргә алып китәләр. Ә авыл акчасы үзара гына оборотта ясаса, ул авылның үзен баетыр иде.
Экономика, икътисадка килсәк, акчага килсәк, икенче әйбер безне борчыган ул акча темасы. Чөнки Путин икенче тапкыр чыгыш ясаганда, мин беләсеңме ничектер, син тыңладыңмы ул чыгышны?

без әле барыбер теге ничек тә булса әз генә әз генә булса да үз тормышыбызны рәтләбрәк теге ниндидер запаслар анда бер айга булса да җиткерә алабыз әле ә кешелек күп кешеләрнең запаслары юк мин үзем мәсәлән так моны әйтмәскә уйлаган идем мин ну в общем илтеп килдем теге ашамлыклар анда бергә алты баланың үзе онкология үзендә инвалид чыга алмый миңа ничектер ул шок кичердем мин аны күргәч э, мондый кешеләр һичшиксез күп син акча туплаган идеңме һәм э, рубльләрдәме ул синең долларлардамы ну рубльдә ну гомумән мин инде ну мин гомумән туксанынчы елда яшәгән кеше әйме ну мин беркайчан да теге күп акча күрмәгән инде Әйме гел җыеп утыра торган кеше гел мин инде бар запас. Әйме. На черный день. На черный день түгел, мисәл мин фатир алырга юллаган идем, әйме берничә ел буе э, икенчене инде. Шуңа акча җыеп утырган идем. Һәм ничектер миңа, ну, тынычрак, әгәр дә акча гел була, мин аны беркайчан да туздырмыйм. бик экономный кеше дөрес әйткәндә шуңа күрә әлегә бик кайгыртырга вакыт юк әмма мәсәлән миндер бик җитди әйберләрне алдан эшләп куйдым бу айларны Ну, мәсәлән, теге э, клиникаларга йөрдем, әйме, теге дәваланып, ниндер шундый әйберләр алып. Һәм ләкин менә мин нәрсә борчый беренчедән бу хәл күрсәтә, күп кешелек аңламый, что кече бизнес ул теге ниндер бер байлар кеше түгел, әйме ул теге нефтяниклар түгел, анда алюминий сатучылар. Ул шул акчаны беркайчан да күрмәгән кешеләр, әйме күп дуслар нидер ну, как будто успешный проектлары бар, ләкин алар кечкенә генә фатирларда да яшиләр, чөнки алар бөтен акчаларын шул инвестициягә кире кайтаралар инде бизнеска. Һәм кеше аны аңламый нигәдер, әйме? Шул хәтта әйтәләр, ничек инде сез анда бер бер ай түзә алмыйсыз, что ли, типа сез. Аларның офшорлары юк. Әйе, әйе.
Бу әйбер күрсәтә. Алмаган алар.
Әйе, икенче таңгы бер, бер әйбер күрсәтә, менә кай, кай, һәр дәүләт нәрсә турында кайгырта күбрәк. Без күрәбез инде, Россия күбрәк шундый зур оешмалар турында кайгырта башлады. Ягъни менә нефть өчен алар менә хәтта кеше белән теге башка держава белән сөйләшәләр, әйме, әңгәмәгә керәләр, ничектер бүләкләр җибәрәләр анда. Һәм ягъни гади халык өчен алар ничектер менә кайгыртмыйлар. Гади халык ничектер үзе түзәр дип инде. Бу гомумән, белмим, бу тарихта шундый кергән әйбер бит инде, дөресен әйткәндә, бездә беркайчан да Э, гади кеше теге э, өстен булмаган инде башка кайгыртмаганнар инде чөнки без инде икебез дә интернетта укып барабыз герма алманиядә анда хәтта фрилансерларга акча бирәләр әмма э, алмания гражданы булмаган кешеләргә вот шул күрсәтә берәйбер һәм менә бик мантык мантыйгый рәвештә моны аңлатып була бу шундый шунда кризис булгач монда күренә инде кем кем икәнлеге кем шундый чын кеше Әйеме, кем кеше өчен эшләргә әзер, бирергә әзер, ә кем менә үзе өчен генә кайгырта. Әйеме, өчен мондый сугыш вакытында инде, кризис вакытында менә без барысын да бер күрербез әйткәндә, теге монда сүз артында качып булмый, монда эшләргә кирәк. Һәм менә приоритет нәрсә?
Имә дәүләт эше. Әйе.

Где-то нельзя больше 50, а есть такая информация, что больше 10 нельзя собираться. Угу. Это по-разному. Угу, аңлашылды.
Э, Хадия, син ничек беләсеңме шикләр буенча? Э, шикләр ябылганмы, кешеләр, килүче кешеләр бармы? Белмим анда. Туристмы или шундый кешеләр килеп килеп йөриме Швециягә?
Э,

И там сразу берет, берут э, анализ. Э, шундый хәбәр чыкты бит бу акча белән бәйле. Димәк, э, моңарчы булган кризиста кебек үк шундый икътисадны илне тотып торучы компанияләр исемлеген һәм анда ике скандал булды. Берсе блогер белән бәйле. Әйе. Додо пицца хуҗасы, аның хатыны татар бит, мин шуннан аңа язылдым. Ага. Һәм э, ул чынлап та үзе үз көче белән 500 нокталы э, шундый челтәр төзегән кеше. Һәм анда аның конкурентларын, конкурент дип инде куш тырнаклары эчендә, конкурент 50 э, генә нокталы пицца хатны керткәннәр. Димәк, ниндидер анда дуслык буенча кергән моңа шундый. Һәм икенчесе икенчесе менә непроверенный, мин моны теге угып кына әйтәм инде. каядыр фанбет компаниясен киткәннәр спорт ставкаларын белән бәйле мин аны яхшы беләм чөнки дусларым спорт белән мауга һәм ну карау белән инде һәм бу берничек тә башка сыймый ничек инде менә ризык белән бәлки тәэмин итүче авыл хуҗалыгы белән эшләүче кешеләр Ул ул димәк, бу списокта керми миллионлаган тагын оешма, ә менә ниндидер анда ставкаларда акча эшли торган оешма керә. Монда бер файда бар инде, ничектер менә соңгы атнаны бөтен теге чиргә каршы нидер теге, ну, шокмы, белмим анда э, нәфрәт. Менә бу бөтен системага күчә башлады. Ягъни инде кешеләрчә эшли алмадык инде дип инде. Әйме, теге чиргә э, каршы сугышмыйбыз, ә киресенчә кемдер пиар ясый анда, кемдер нәрсәдер инде югбар белән шөгыльләнә, кемдер менә үзенә теге өстенлек эзли, әйе, менә безнең конкретно ябыгыз дип инде, әйме, ә без эшләп барыйк дип инде. Күренә инде бер үк төрле компанияләр, берсе ябык, берсе ачык. Әйме, һәм аңлап була инде нигә нигә шулай алып бара бу эш, чөнки кемнең дуслары зуррак, шул инде акча эшли. Кара, без бит инде ул дуслыкка, туган-тумачалыкка күнектек, ләкин бит инде шундый кризисный моментта бу бу моны куллану инде бу супер гөнаһ. Әйе.
Булыр аларга әле. Белерләр кирәкләрен. Супер, супер гөнаһ рубрикасы. Әйе.
Салем Тәбрис. Ничек хәлләр сезнең Канадада?
Ә, безнең бөтен дөнья кебек инде хәзер. Без утырабыз карантинда. Ә, менә вирустан тыш хәлләр әйбәт, яхшы, рәхмәт. Ярый.
Ә, карантин сезнең ә, билгелеме, кайчанга Кайчанга кадәр? Апрель ахырына кадәрме? Ун көнме? Ундүрт көнме?
Юк, кызганычка каршы билгеле түгел. Безнең хөкүмәт атна саен ясый имеш шундый яңалыклар һәм шул карантинны дәвам итә һәр атна. Хәзерге вакытта без билгеле вакыт ул апрель, апрельнең ахырына кадәр без утырабыз монда. Ләкин әйткәнемчә, һәр һәр атна безнеңчә яңа яңалыклар чыга һәм хөкүмәт белдерә, димәк, тагын да утырабыз, тагын утырабыз, тагын бер атнага, ике атнага дәвам ителә шул. Шулай итеп, шул рәвештә без инде мартның икенче атнадан башлап, димәк, дүртенче атна башлады безнең карантинның хәзер. А-а, сезнең, сезнең иртәрәк башланган бөтен дөньяда. Әйе, әйе, әйе. Россиягә караганда ике атнага иртәрәк башладык. Бездә, кызганычка каршы, яки кем ничек аңлый инде шул хәлне, монда Төньяк Америкада, гомумән, Америкада һәм Канадада менә шәхси хокукларың бик Ә, бик мөһим, шулай бит? Димәк, синең үз персональ иреклегең, персональ менә азатлыгың, ул бик мөһим монда. Димәк, андый, андый чаралар менә смс буенча яисә мобильный биллинг буенча, кредит карт, кредитный карточкалар буенча кешеләрне, димәк, шулай эзләү, ул монда тыелган. Һәм рөхсәт әле бирелмәгән менә хөкүмәт буенча, чөнки кешеләр монда революция ясыйлар алдый нәрсә килеп чыкса. Димәк, ул private life, privacy, personal data һәм фәлән дигән кеше. Хәзерге вакытта безнең чараларыбыз шундый, бары тик телевизор аша безнең хөкүмәт безгә дәшә. Димәк, өйдә утырыгыз, зинһар өчен.

Ответственность була инде. Димәк, бу шундый җәмәгый бер бер процесс. Башка өлкәләрдә аларның менталитет бераз бераз аерма, аермалы бар, аермасы бар. Кореяда, мәсәлән, яисә Тайваньда андый бераз Ничек инде шул стереотип Азия, Азия менталитеты имә. Анда кеше җиңелрәк кабул итә андый чараларны, минемчә. Һәм аларда бик, бик яхшы иттереп эшли. Шундый системалар, мобильный, мобильный җиһазлы телефон буенча кешеләрне эзләү, мәсәлән. Йөзләр буенча. Бездә андый, әйе, әйе, бездә андый нәрсә эшләми. Кызганычка каршы, хәзерге вакытта кызганычка каршы, гомумән, ул теге инде. Синең персональ азатлыгың, ул бит беркем дә тими аңа, шулай. Әйе, тынычлык бирә. Горурлана. Әмир, кара, соңгы сорау. Бизнес турында берәр хәбәрең бармы? Менә күп кенә илләр хәзер зур-зур бюджетлар бүлеп бирә, чөнки бу вакытта туризм, кафе һәм башка бизнеслар бик авыр хәлдә кала. Һәм бу шундый гаиләләр, туганнар менә авыр хәлдә калмасын өчен акча бүлеп бирәләр. Сездә дә шундый ниндидер ярдәм күрсәтеләме хөкүмәт тарафыннан?
Әйе, күрсәтелә. Димәк, безгә вәгъдә бирделәр, хөкүмәт әйтте, бөтен кеше шул вирус сәбәбендә югалткан Эш югалткан кешеләргә без ярдәм итербез, диделәр. Әлегә ул чаралар билгеле түгел һәм бизнеска да бирәләр диләр теге беспроцентный кредитларны һәм башка налоговый каникулларны, дип. Димәк, димәк, төрле, төрле чаралар, аеруча шул кечкенә бизнесларга, кечкенә генә кибетләргә, кечкенә стартапларга, ул бит шундый компанияләр, кечкенә компанияләр, алар бик күп зыян күрделәр шул вирустан. Әйе, шулай. Һәм ниндидер ниндидер чараларны алар игълан иттеләр, хөкүмәт безнең игълан итте, ләкин әлегә ул билгеле түгел. Ләкин менә шәхси шәх, димәк, гади кешеләргә, эш югалткан кешеләргә аена 2000 доллар бирәләр хәзер менә шул пандемия вакытына. Син раслый алсаң, менә синең эшең бары тик вирус сәбәбендә генә югалды дип. Сиңа алар шул ай, айлап 2000 доллар түлиләр икән. Югалту очрагында гына инде. Югалту очрагында, әйе, әйе. Мин әле эшлим үзем, мин өйдән эшлим, компьютер һәм Zoom аша безнең компания әлегә ачык.

Алла бирсә барса да. Әй, яхшыга булсын. Иң начар, иң начар рәвештә мин теге Канаданың төнь ягына урман кисеп барам әле. Урманчы. Син андый да сәләтләрең бармы? Юк әле, юк, өйрәнергә туры килер. Анда кеше кеше әз, ә урман күп, кемдер кисергә тиеш. Безнең ниһаять шундый Безнең караңгы караңгы дөньябызда бер нур ә, мәдәният турында ә, ни яңалык һәм ул вирус турында түгел. Безнең яраткан Тимур абый Бикмаметов ул ә, безнең спектакль куйган иде, эскизын Хуҗа Насырдин Камал театры артистлары да катнашкан иде. Син миңа аның турында сөйләгән идең. Э, һәм без моны ничектер аралашкан идек. Хәзер инде аны э, Мәскәүдә куячаклар. Э, бу милләтләр театры, театр наций, шулай дип тәрҗемә ителәдер инде. Хуҗа Насретдин спектакле куелачак һәм анда төп рольдә Хабенский уйнаячак. Һәм ялгышмасам, Радик, бу тарихта беренче тапкыр шулай театр ни Казаннан, Искиздан Мәскәү театрына күчә, шулай бит? Ну, гомумән, мәсәлән, нигәдер менә татар лабораторияләре еш ничектер менә үз спектакльләрен башлыйлар эскизлардан, әйеме? Бездә Казанда узган рус телендәге эскизлар нигәдер менә шул эскизлар булып кала иде. Гадәттәгечә, ничек тә менә Бекмамбетов инде ул шундый бит кеше, ул болай гына вакытны сарыф итәргә яратмыйдыр инде. Шуңа күрә менә моны әверелдерде, нидер взрыв проектка. Төс иткәндә кайдыр яз әйткәннәр бит, Хабенский шул кадәр шәп актер, ул теләсә кемне уйный ала. Әйме, Хәтта Хуҗа Насретдин. Хуҗа Насретдин, ну, бәтәк бераз сәере булыр чактыр инде минем чал бераз теге теге плов хаус нидер теге белмим анда әйе теге клюква түгел ә плов хаус әйе стилендә ләкин белмим бәлки хабенский бер нәрсәдер безгә аңлатыр дөрес әйткәндә ул бит казанга шулай чит кеше түгел әйеме лобачевский урамында аның арт хабы эшли әйеме аның казанда фонды бар шуңа күрә минемчә ул татар кешенең татар төрки кешеләрнең кем икәнлеген аңлыйдыр инде Шуңа гына ышанып яшик. Өметләнеп торыйк. Өметләнек.
Ә, Радиф, безнең ә, бу юлы бик күп итеп синең белән комментарийлар алабыз кешеләрдән, шулай бит? Әйе. Ә, шуңа күрә ә, тәмамлык афәрин рубрикасы белән мин ә, менә шушы кыен вакытта үзләрен яхшы итеп күрсәткән ә, кешеләр, оешмаларны әйтеп узасым килә иде. Менә мин сокланам Азатлык ә, радиосы белән. Ә, алар ничектер алданрак хәбәр бирә башлады дәүләт оешмаларыннан, һәм хәзер дә мин гел укып барам, без, мин теге тема эзлим, имә сөйләшер өчен, син тема эзлисен, подкаст өчен, ә инде аны азатлык язган була теге, чит илдән татарлар белән, Э, э, бизнес турында да әллә нәрсәләр эшләп бетерәләр менә э, аларга фәрик һәм икенчесе менә без бизнес акча турында сөйләштек хәзер бит шундый вакыт теге Бизнес бизнеска, кеше кешегә ярдәм итергә Әйе. кирәк булган вакыт. Һәм шушы вакытта соңгы арада теге скандаллар белән генә э, безгә ишетелгән Барс Медиа э, үзенең рекламасын ниләргә, э, мал табарларга, предпринимательләргә бушлай бирә. шундый игълан ясады. Менә мин э, аларга әфәрин дип әйтәсем килә. Э, бу шундый авыр чорда, минемчә, предпринимательләргә шундый реальный ярдәм булыр. Ну, әйе, әйе, шулай. Дөрес әйткәндә, мин мәсә сиздем инде хәзер э, шул күп эшмәкәрләр хәзер инде чатларга җыена башладылар, әйме алар башта бер 15 минут инде хау-хау дип инде все беттек дип сөйләшә башладылар, аннары ничектер менә Ничек берләшик, ничек монда юллар табып. Чыгу юлларын эзлибез. Әйе, чыкты. Менә мин дөрес әйтмә бу кешеләр белән сокланам. Мин кайвакытта кешедән, ну, сөрис икән, ничек инде син, кая син шундый түземлегең калды, әйме син оптимист, синең теге бизнесны җимерелә кебек, мәсәлән, без беләбез инде. Дөнья бетте кебек.
Әйе, безнең бабит шул кешеләр теге менә рестораннар, кафелар төче, шул хәләл рестораннар, безнең теге төрле экскурсион маршрутларны алып баручылар, музейларны тотучылар кешеләр, әйме Аларның ну бер яктан ризалар, менә бетте, тәмам без якинан карыйсың, барысы да елмая, ничектер өметләнеп карыйлар. Юк, менә дәвам итәргә кирәк һичшиксез дип, чөнки күренә инде болар өчен эш кенә түгел, бу инде аларның эчендәге смысл жизни, яшәү мәгънәсе. Әйме, ничектер менә без гел әйтәбез инде, менә ну менә рәссамнар бар җырчылар музыкантлар анда драматурглар әмма һәм менә бу тормыш күрсәтте инде кем бездә чын каһарманнар ул медиклар әмма ул белмим менә шул эшмәкәрләр анда һәм башка кешеләр инде сөйкәндә эш кешеләре кул белән эшләүче кешеләр аларга фәрин әлбәттә әйе ярый бар э, барыбер теге драматургтан алып табибка кадәр барыбызга да сәламәтлек телим э, авыртмаска